Алдың син. Хәлне бетерде, Васим апа, сиңа әйтәм. Ай, әле син карт түгел әле, Аллага шөкер, син әле. Ирең бармы? Алла ярдәм бирсен бар ди. Җәмәгать, мин бөтен артистны шулай матур итеп сәхнәгә чыгарам индеме? Мине монда әйтеп сәхнәгә чыгаручы булмас. Гомер буе шуның белән интектем инде мин җәмәгать. Үзем концертлар алып барга шунда кайсы берләр әйтеп куя инде. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты Җәвит Шакиров дип куялар инде. Күңеле булсын дип. Юк, җәмәгать. Юк, аны нормаль итеп сәхнәгә чыгарга була бит, шулай бит. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты, популяр юморист Җәвит Шакиров дисәң, Аның кул чабуы да икенче инде. Ах, молодцы. Монсы аванс белән инде. Ну нишләтәсең шулай? Җәмәгать ул юмор сәхнәгә чыгып мәзәк сөйләү әйбәт әйбер түгел, рәхәт әйбер түгел. Аңа Настрой кирәк, аңа җитди әзерләнергә кирәк. Йә булмаса, вакыт булмаса, менә Зөлфия Шакирова күрмәгәндә генә иң яхшы әрмән коньягын, җиде йолдызлы коньякны 100 грамм эчеп, шул коньяк тәннең бөтен күзәнәкләренә таралып беткәнен көтеп торырга кирәк. Йә булмаса, тормыштан берәр мәзәк, кызык хәл, йә булмаса анекдот искә төшерергә кирәк. Менә шул вакытта гына кәеф күтәрелеп китә. Менә анекдот дигәннән, әле мәзәк дигәннән, Бер кияү балакай кайткан да тещасын әйтә икән. Теща, мең тәңкә акча бирәм, йөз грамм бир әле, дип әйтә, ди. Салып биргән, мең тәңкәгә жалко, что ли? Теща, мин сине шунны яратам, слушай, менә сиңа тагын бер мең тәңкә, тагын йөз грамм сал әле. Салган, акчаны сал, кесәсенә салып куйган тещасы. Теща, слушай, менә биш мең тәңкә акча бирәм, бер ярты бир әле. Биш меңгә кем аракы бирмәсен бер ярты? Бирәм, киюкәем, мә, биргән. Шул вакыт хатыны кычкыра икән. Карале, Габдрахман, син әнигә пенсиясен бирдеңме дигәч, менә ваклап-ваклап бирәм дип әйтә ди. Кәеф күтәрелдеме? Үземә дә рәхәт булып китте. Аллага шөкер, җиңеләеп калдым. Җәмәгать шулай. Нәк артистны матур итеп сәхнәгә чыгара белергә кирәк. Я булмаса әйтсеннәр матур гына итеп, халкыбызның яраткан артисты дип әйтсеннәр, яратмасагыз да. Шулай бит, бөтенесен дә яратып бетереп булмый. Я булмаса матур итеп әйтсеннәр, Башкортстанның Чакмагыш районы Язлы көзле керсәң чыгып, чыксаң кереп булмый торган Әхмәт авылыннан Әхмәтгали малай дисеннәр. Анда да халык яши. Җәмәгать, между прочим, шул авыл халкы мине җырларга, сөйләргә, эшләргә өйрәтте. Шуңа күрә мин алар горурланып яшим. Мин әткәемне Әхмәтгали дип юкка гына әйтмим, әткәемне. Менә җәмәгать, андый кеше, белмим, мин дөнья йөзендә юк. Ул заманнарда пампатих булып эшләгән вакытта бер яртыга күрше колхоздан барып трактор двигателе урлап алып кайтадыр ие. Бер яртыга бит ул. Хәзер бер яртыга шөреп тә алып булмый. Әйтә торганым, әткәй, мин әйтәм, нәрсәгә кирәк бу двигатель? Нәрсә соң бу балакаем, бу тракторның йөрәге? Әгәр дә двигатель эшләсә, колхоз алга бара. Кешенең двигателе эшләсә, ул яши ди торганы. Менә үсә төшкәч аңладым, 50 гә җиткәндә. Да. Әле Казанда булган хәл, ишеттегезме юкмы, 70 яшьлек бабай 49 яшьлек хатынга өйләнгән, балалары туарга роддомга алып баргач, балалар табу йортына, врач әйтә икән, Бабай, сиңа бит инде 70 яшь, бу бала синекеме соң, дигәч, минеке дип әйтә, ди. Бу яшьтә бала буламыни, дигәч, бабай, Балакаем, двигателеңне тәртиптә тотсаң була ул дигән. Икенче елны да шулай бала табарга алып барган, шул ук сүз. Өченче елны бала табарга алып баргач, врач әйткән, бабай, сиңа бит инде 73 яшь, син, бабай, давай, Двигателеңнең маен алыштыр әле, негр туды дип әйтә, ди. Җәмәгать, әйтеп торам, безнең авылда уникальный халык яши. Менә сез Чыннан да, сәхнәдән берәрсе фокус күрсәтсә, име, берәр нәрсәне күз алдыгызда югалтса, име, сез шуңа шок катасыз инде. Ат фокусник дип, име. Җәмәгать, безнең авылда бөтенесе дә фокусник. Менә минем күрше Хәтип скотник булып эшли. Ун капчык фураж югала, Беркем күрми, беркем сизми. Әле генә фирмада, әле генә минем күрше Зәкирә тенең ишек алдында. Фокус, ямагат, фокус дик. Ана соңгы председательнең фокусы, әле хаман аптырыйлар. Колхоз юк. Колхозны таба алмыйлар. 40 ел колхоз бар, ул председатель 10 көн эшләде, колхоз юк. Җәмәгать, менә күрше Фәнил абыйның кызы. Кичтән алып китәләр, иртән китереп куялар, кичтән алып китәләр, иртән китереп куялар, беркем күрми, беркем сизми. Дүрт тапкыр кияүгә барып кайтты. Да, Аллага шөкер, тынычлап яши, беркөнне күрше хатыннары кереп, "Эй, балакаем, бигрәкәләр дә тиз барып кайтасың инде", дигәч, И-и, апалар, чит кешедә озак торып буламыни ул, дип әйтә, ди. Ул фокус, җәмәгать. Ул Мәскәү түрәләренең безгә күрсәткән фокуслары, ул кукишлары, аны мәңге онытырлык түгел. Көн саен фокис, кукиш күрсәтеп кенә торалар, әйме? Ә? То акча алыштырабыз диләр, то нульләрен кыскарталар, то девальвация, то революция, шунда әллә нәрсәләр, җәмәгать. Менә нәрсә әйтә, акча дигәндән, акча, акча, акча, акча турында сөйләп китимме? Акчага карап, Берәрегезнең көлеп, елмаеп, шатланып утырганыгыз бармы? Бармы шундыйлар? Ә? Кем ул? Басалы, кем елмаеп, акчага карап көлеп утыра? Ә? Әгәр дә андый кеше бар икән, я ул мондыйрак. Җәмәгать акчага карагач җыласы килә. Аны менә шушылай сытып тапап үтерәсе килә. Шулай бит, ә? Акча ул бәхет түгел, җәмәгать. Акча ул сәламәтлек иң зур бәхет. Ул теге Акча дигәннән, татар белән еврейдан сорыйлар икән, еврейдан сораганнар, Син ун мең доллар акча тапсаң, нишләр идең? дигәч, еврей әйтә икән, Мин аны алыр идем, санар идем, кесәгә салыр идем, дип әйтә, ди. Татардан сораганнар, Син ун мең доллар акча тапсаң, нишләр идең? дигәч, татар, Мин башта бурычларымны түләрим, дип әйтә, ди. Ә калганнар, ну, калганнары көтеп тора инде, дип әйтте, ди. Теге студент та бит әнисенә шалтырата икән, әни, бу каһәр суккан акчаң тагын бетте, слушай, ашарга да акча юк, җибәр әле тагын пенсияңнән. Ну, җибәргән әнисе, Икенче көнне шалтыратты. Ну, әнисе әйтә икән, балакаем, соңгы акчамны җибәрәм, зинһар өчен, кысып кына тот инде, кысып кына тот. Икенче көнне малае шалтырата икән, әни, синең сүзгә карап, син җибәргән акчаны кысып тотканым үлде, тагын җибәр, дип әйтте, ди. Як, җәмәгать, мин акчага, менә акчалар, теге дөньяда да акчаларга аларга җәмәгать ни юк. Авторитет юк аларның. Теге ун тәңкәлек оҗмахка кереп бара икән, илле тәңкәлек оҗмахка, йөз тәңкәлек оҗмахка. Мең тәңкәлек оҗмахка биш мең тәңкәлек җөгереп килгән оҗмахка керергә Газраил ишек төбендә туктаткан да, Куда лезешь, дип әйтә, ди. Оҗмахка тибени положено, нишләп? Мин бит биш мең тәңкәлек купюра, анда иске ун тәңкәлекләр, илле тәңкәлекләр оҗмахка кереп киттеләр, дигәч, Газраил тегеңәргә, Слушай, Безнең сине мәчеттә күргәнебез юк бит, дип әйтте, ди. Әйтеп торам, җәмәгать. Менә сәхнәгә чыгарганда минем укытучыны телгә алсалар да, мин бик шат булдым. Чөнки мине укыткан укытучы ул Мөдәрис абый. Ул Бөтен укучыларның яракан, яраткан укытучысы иде. Чөнки ул бик яхшы укытучы. Үзенең дәресләреннән үзенең бәрәңгесен алырга алып китәдер иде. Ул укыткан дәресләргә шул вакытта свободные посещения. Телисең барасың, теләмисең җук. Без эштән курыкмадык. Оказывается, кем эшләми, шул эчми, ай, то есть ашамый. Ул, оказывается, дөрес әйтелгән икән. Менә ялкаулар парта артында утырып калды, алар бүген дә авылда утыралар шунда. Ә без, Аллага шөкер, җөреп торабыз әле. Шулай бит? Аны җәмәгать фокус дигәннән, менә минем күрше Харис абый гомер буе зав фирма булып эшләде. Ул партия вакытында күрсәткән фокусы шаккатмалы. Ике КАМАЗ фирма сыерларын төяп мясокомбинатка алып барырга дип алып чыгып китә колхоздан. Мясокомбинатның юлын адашып, Педагогический институтның ишегалдына столовоена кертеп шул ике камаз итне бушата, малае экзаменсыз, нисез генә шул институтка кереп китте, беркем сизмәде, беркем күрмәде. Вот фокус! Әле нинди факультетка, физмат! Физикадан укытты. Ну, маты да көчле булды. Колхоз баласы, завфирма малае. Аллага шөкер. Анда минем авылдаш җәмәгать. Менә Тәнәви булган хәл, мин аны искә төшерә алмыйча мөмкин түгел җәмәгать. Быел яңа елга, яңа ел каршыларга Чакмагышка район үзәгенә баргач, исерек баштан аптекага кереп тампыка сатып алган. Тегенең бавын тарта да ташлый, тарта да ташлый, тарта да ташлый икән. Аптырагач сатучыга, Сез миңа бракованный хлопушкалар биргәнсез, дип әйтә бит. Милициягә алып киттеләр. Ә милициядә начальник милиции безнең авылныкы, Мөдәрис абыйның укучысы. Без аның начальник милиции булганын, ничек булганын үзебез генә беләбез. Авылда бер бандит истеп сугышып вытрезвительгә алып киткәннәр и, шуннан кайтып тормады ул, шунда эшкә урнашып начальник милиции булды. Эле шул малаен Мәскәүгә укырга алып барган, МГУга. Экзамен бирә икән, бернәрсә белми инде малае, и Алла, колхоз инде, авыл баласы бит инде ул, име. Ну, җәмәгать, профессор тегеләй сорау биреп карый, борай сорау биреп карый, аптырагач, сынок, назови, пожалуйста, бывшего президента Америки из трех букв в середине у дигәч, тегенең малае неужели дип әйтә, ди. Аның буш икәнен бөтенебез дә белә. Бушны да белми. Җәмәгать, шуңа күрә сәхнәгә чыгарганда нормаль итеп, кешечә, сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты, популяр юморист дисәләр, ну малай ятып җыласылар килә инде.